Ahotɔ a nkurɔfoɔ nya fa ho, yikyerɛ a wɔyi akyerɛ wɔn, sika a wɔnya, adwuma a wɔnya, wo din nko a na yɛbɔ. Kuru Kansanga.
Mate akɔmfoɔ pii din. Mate Kwaku Bonsam. Mate. Mate Toko Kenapɔ. Mate. Mate nkɔmfoɔ yɛ bi. Mate. Mate Agrada. Nanso wo deɛ. woyɛ ade twam. Wodi boom nyinaa so. Ti ɛbɛyɛ ano na yɛ ha na ɛde bɛto w'anim. Ɛsiane sɛ ɛyɛ adɔbafoɔ. Mentena sɛ dɔba ɛna ntena hyira mate. Medi de ɛbɛ wiaseɛ si ɛteɛ yi na ayɛ ntɔkwasɛm. Yesu di de wonim anka. Kwame antena ase. Ɛbɛ wiaseɛ ne wonim anka. Na nana mɛtwi kaakyɛ. Metu ka na metu mu a, ɛnkyɛ na wɔayɛ yie. Tobinko, Kwame Despite, Ofori Sapon, Bɛɛkyampɔn. Metu ka mu ma ne mɔto kaa bɛɛ 20, 50. Yɛyi mama. Tibitifie a menyɛ adwuma nyɛ. Na me a me yɔnko ɛfɛ ne papa nyɛ hwee a, bɔne nyɛ hwee. Ɛpɛ kaa ma me sɛ menkonkotwi. Na nanam yɛ sɛs mmienu. o na no gye eighty na na ɔpɛ taa ma me no twenty afei na mebrɛ m mentumi nyɛ sɛ ɛsini bi mma no na nano ani madamfo yɛ tumi akɔ sɛ me din akyɛ me ka o na ama nnɛ mete fie a mesu kɔm ɔno so twi kaa no ɔtwi kaa no akɔfa mati a wagye kare fi me nsam metie wei a O yɔnko no. A ɔpɛ kaa maa me no. Asan akɔgye kaa. Ɔno akɔgye afei ɔno adan dɛ ɔbɛni a wɔretwi afa ne mate. O. Oh. Tena mpaeɛ a wagye ntiawa me ne yɛ kun na mbaeɛ ne mu nti ma deɛ ma me sɛ menya me kaa mɛsɛ atwi maa de sɛ bɛkɔ mo nne me masɛm tiawa. Wohaw ɛ. Nana mpɔtwan.

ɛɛ mu ni haw mu ni haw ɛɛ nananom se mo nkɔ ne nansa soɔ no mo mmra ɛɛ deɛ kaa no ɛwɔ no ne din ɛde sɛ. pàṣẹ wọ́n de atu
ọ̀pẹ̀nyìn atu. ɛna deɛ sese no wagye kaa no afiri nsɛm wɔ testia n'akyi no ɔno nso de sɛ. yɛfɛ no papa nyɛ hwea. bɔne nyɛ ne mu ne deɛ nkasa paa de saviour na ne mate so de apɔnkye ah, mate ne ho nhia driver ni kaa anim a mate ni mate ni nkɔ ɛtere ti a nipa dada ka nyanya hwee rada ama
nananom bɛyɛ ama mate nana ne nansa so ɔmɔmmra na pɔkyɛ nana ɛho akadeɛ te sɛ sikasɛm biara Bɛwiaseɛ, deɛ woka yi bɛwiaseɛ. Hmm? Wonim so anka. Bɛwiaseɛ nana. Nka waka akadeɛ no.
Ɛɛ abanteɛ.
Wote din na aba yɛ mboa. Ana me yudi.
Ana me yudi. Sika deɛ yɛbɛto yi. Piao. Yɛbɛsɛn agya hɔ. Piao.
Yɛnyɛ adwuma no nwie.
Mo. Nana no mo nye sika sɛ. Wone kɔnfoɔ.
Yɛwie wie a.
Kɔnfoɔ gye sika sɛ wayɛ no wonye me. Wode na aseɛ no aba.
Piao. Na deɛ wɔm ne sɛ biribiara twa wie a

Wonyɛ adwuma biara. Ah, wo so din de sɛ? Akos.
Mo fɛ pa pa pa. Ɛpɛ wate. Ana maka ne ntɛntɛm dodo. Asa waka ne simple dodo. Ɛn sɛ adeɛ no pa.
Na waka ne ntɛm. Bidi ni sɛ ɔnwale. Hwɛ. Nka ne saa kɛkɛ. Nanso so ɛma kuma mu adeɛ pa na meka kyerɛ. Ɔbaa deɛ wosi so a, muhu sɛdeɛ wɔsi nyɛ adwuma no, wokɔfa akwadaa bi seesei a ɔbɛsorosoro na wasere wo, ɔnhwɛ wo, na ɔno wawo baako na wagyaa wo asi hɔ. So ho? Afei na ayɛ sɛ hyɛ wo tiri hyɛ wo kyɛ, wo ba taa w'akyi na ɔtaa wo mfem. Ɛmmoa wo. Hmm?
Agya kurom a sɛdeɛ wasi agye din a nneɛma a woyɛ no kurom a na ɛdɔɔso. Din na magye na wosuro anaa? Dabi agya.
Din a wagye no deɛ mensuro na mmom wo yere hmm wohu sɛ wo wife no ani yɛ den paa. Wo wife hmm.
ani yɛ den na ɛduro ɛduro ɛtumi no no wodi nipa wo te wiase yɛka asɛm kyerɛ w'ano a hmm? yɛka kyerɛ w'aso no yɛka nkyerɛ wɔn deɛ a silent person is a powerful person. agya me deɛ menkɔkorafoɔ sɛ deɛ ma were biara o

ansa yɛbɛkɔ biribiaa so no mpaboa wei a ɛgu ha yi mɔsesa nkɔ mo nkyɛn aten ah! nana ɔrama woka yɛkɔ yɛhoroe na yɛsɛ ba yɛ wura fi sɛ ne na ɛbɛba nti ahamu ɛna saa fa hyɛ ah! nana no mpɛ saa o aboro fɛs no wadi ɛbɔn kyɛ da na mobaeɛ no Mmɔfa mmɛn mu na mo a mohia bi. Ah! Krasi. Asɔre so na woyɛ o. Ɛyɛ meto afra. Wɔkuru kantanka. Ɔsi adeɛ yɛ no no. megye wo di megye wo di afa eh, mo ni ha o mo ha to atwa ɛno nti na ɛnam ɛno nti na ɛnam nananom ayɛ awie adama ɔyɛ awie ɔdama na mo nim biribi dɔm bɛyɛ nie bra kɔ kɔ kɔ wo na ayɛ driver no me na metwi adeɛ wei Fa hyɛ wo kyɛ no mu. Deɛ wobɛyɛ nie, ɛbɔ anadwo 12 a ɛyɛ ɛnɛ, adeɛ akye. Fa to nsuo mu, momfa nware. Ne mmienu ano nko a. A ɔma no bi nware. Modware a na sɛ bɔ no nsia a, monkɔ fie hɔ. Modeɛ moduru a moyɛ sɛ deɛ motwam na monkyea no. Yɛnkasa no koraa. Ɛhɛn nkyea kɛkɛ. Afɛ wie. Nkowie no. Ɛnoa no. Ɔnoa bɛfrɛ mo. Na wonim biribi. Ɔwura Gantaka. Yɛ a monkyerɛ mo ho nkyerɛ no. Ɔtena. Na mohu sɛ mo ho som bo. Ɔtena. Mo ni haw. Ɔtena. Yɛwie. Ɛkɔ anim anim. Ba hɛ krakye ɛma ɔdasani biara n'ani nhu adeɛ no. Yo nana. Ɔda ma fana. Dasi. Mo kɔ so no. Mo ntwa mo ani hwɛ ha bi mu. Ɔtena. Sumɔ no. Sumɔ no sɛ. Meyɛ de meyɛ de ba nana. Nana, nea woayɛ yi, mahu sɛ ampa me wo ma yiye. Woma me nsa aka kaa no bi mu. Nana, wo nsa aka bi. Na memma wo nsɛm ɔda so da. Nea woayɛ ma me ka mekɔtɔ mpaboa ne ntaade ama me yere. So bɛkɔ guo deɛ, nkokɔ na. Nana, ɔda ho. Okuru kantanka. Ah, mentwa. Okuru kantanka. Mentwa. Okuru. Mentwa mpo. Mentwa.